Essalawmalikim mähriban illeşler eziz watandaşlar gadyrdan tomaşaçylar bu gün ýenede tomaşa atly gepleşigiň ikinji sanyna başlaýas gepleşigimiziň ýazylýan ýeri bam musigiň studiýasy a gepleşigi ýazga geçirýän operatorlar bolsa Toý keşbi studiýasynyň ussat operator ýigitleri. Pursatdan peýdalanyp bize şeýle giň mümkinçilikleri döredip berýänleri üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza çäksiz minnetdarlygymyzy bildirýäs. Goýalaň, janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, il-ýurt bähbitli tutýan tutumly işleri elmydama rowaçlyklara beslensin. Tomaşa! Ikinji sany. Tomaşa ediň. Gepleşigimiziň ilkinji myhmany Duracell batareýdaky towşanjygy islendik wagt pensiýa çyksa soň ýerini çalşyp biljek toýlaň bezegi Energizer Arsi.
Duracell batareýda bar. Gepleşigimiziň indiki myhmany türkmen toýlarynyň hakyky bezegi Toýda baryp sahna çykanda tutuş toýuň atmosferasyny üýtgedibilýän ussat aýdymçymyz Farhat Öraýew. Agam salowmalikim. Waleýkim salam.
Gepleşigimiziň indiki myhmany Rekordy döwdüň aýdymy bilen öz rekordyny diňlenmekde prosmotrda döwen Gurbaş Ataýew. Salowmalikim.
Waleýkim salam. Nähili? Gepleşigimiziň ady Tomaşa. Tomaşa, hä?
Hawa, ikinji sany.
Şeýlemi? Birinji sanyny ýaňky Esbitir Soprano iska bilen ýazdym. Gören dälsiň diýip umyt edýän, maňa görmedik bolsaň bolçy. Ýa entek gitdimi olam ýaýra? Göremok. Berekella.
Gaty gowy da şol. Gören bolsam gowy bordy ýöne. Gören bolsam soraglaň jogabyny bilip oturardyň da. Maňa gyzykly bolan oňa.
Görülmeýän gepleşik bolsa nähili gepleşik?
Ýo. Şoň jüpin çagyryn-da görülsin diýip. Adyňdan haşla-la, näme üçin Gurbana Kurbik diýerler, Gurbançik diýerler, näme üçin Gurbaş? Ho, şo-da ro, O gurbaça niçe gurbaç diýip Gurbaç diýýär. Bäherdenden bir ýerde bir toýa baramyzda bir Men men bilýän şo men bilýän şol istoriýany. Öň eşitdim bir ýerde. Gurbaç Şataýew diýipdir. Seret kim aýdýar diýeni Gurbaç Şataýew diýipdir-de seret. Seret eşidilende Şataýew diýip. Gurbaç Şataýew boldy oturda tur bilseň. Ola men näme diýip otyryn. Aý oda men nära boldy. Şonda Gurbangeldi çyn adym Gurbanowda bolupdyryn men. Hawa. Gurban aýynda bolýar, Gurbangeldi, ine, baýram aýynda bolsa Baýramgeldi, jigimiň ady Baýramgeldi, Gurban aýynda bolsa Gurbangeldi. Näme üçin diýdiler Gurbaş, düşünemogom ene. Göýä özüňem bilemokmy? Özümem bilemok. Gurbaş, Gurbaş, Gurbaş bolup gitdi, boldy, şeýdibem gitdi. Aý, Gurbaş Ataýew şeýdip gitdi. Gurbangeldi diýip gül ýalçagam adym bar. Gurbangeldi Ataýew.
Indi ilkinji rubrikamyzam kapýa. Ol reperler bolan üçin agyn bir setir berdim kapya olaň esasy arujasy ýarag kapyda. A saňa häzir kapya şeýle berem birinji setir aýdýan şo birinji setir bilen ikinji setir kapyalamaly. Ikinji setriň hem ýarysyny aýdýan iň soňuna bir sanjak söz goýýan. Ýa birinji bilen reperler özleri söz ýazyp özleri aýdýa. Özleri hem şahyr hem de. Sen ynana sen başarýan. An bolan göreli başarsa neden bolmasam.
Ýyllar boýy zähmet çekenim düşýä ýadyma şeýdip mynasyp boldum Arsy adyna.
Berekella men saňa aýdyp otyryn sen başarýaň diýip how. Ýyllar boýy zähmet çekenim düşýä ýadyma şeýdip mynasyp boldum. Gurbaş adyma me.
Olam bolýa ýöne men başga zada garaşdym ýyldyz adyna diýersiň öýtdümde.

Berekella. Joşup tans oýnaýarlar toýdakylaň barsy eger toýda aýdym aýtsa energizer.
Aý arsy gelişýada.
Berekella ana başarýaň. Sen i harp bilen gutarmalyda. Men ýörite şoňa geler ýaly edýän ony. Aha weli.
Toýy gaýnatmany başaranok her wagşy gaýnatmak üçin toýa tutmaly Elbetde gurbaşy. Berekella.
Ejew döwýäni. Toý mekanyna bezeg berip dur töre sahnada sazandalary bilen.
Farhat örem. Berekella başarýaň diýýäne. Tüweleme.
Talantly men diýip.
Toý sowmakda talant belli. Ýoga ýok.
Tefal suwy gaýnadýan bolsa, sen toýy gaýnadýaň. Aý jana sag boluň ýigitler.
Hyzmat edýän toýlarda şowhunly aýdym aýdýan toý gutaryp gutarmanka gaçyp öýüme gaýdýan. Hyzmat edýän toýlarda şowhunly aýdym aýdýan toý gutaryp gutarmanka gaçyp öýüme Aýdýaňmy? Hyzmat edýän toýlarda şowhunly aýdym aýdýan toý gutaryp gutarmanka gaçyp öýüme. Gaýdamog-a. Kapyýa gelenogany ýok. Ýa gaýdýan diýsem gaýdýan, gaýdýan bolar-da, allaýan ýaly bolarys-da. Biz-ä barýas toý iýesi bilen gowy Salamlaşyp, gujaklaşyp bolansoňam, Boldum agam, gül ýaly yrzamy? Gujaklaşybam öýe gaýdýar.
Çak, edil şu sözni men tassyklabilýän, sebäbi bir toýda bolduk. Dileje bolduk, a, hawa, hawa.
Aý, indi widuşi başdan aýak durmaly-la. Hawa.
Men on bire çenli durdum, on birden soňam aýdyp otyr, o, bu halk aýdymy aýdyp otyrdy. Ýok, soňundan şol adamdan soramaly ekeniň-dä, nähili, näme, sen ýa şo sagbollaşyp, yrzalaşyp. Gowy şeýdip gaýdyldy daro diýjek bolýan. Sen gaýtdyň ondan soň. Men gaýtdym men toýy ýapanymdan soňam obyçnyý alyp baryjylaň edýän zady toý ýapýaň sag bol minnetdar hemmäňize şaýat bolup gatnaşdyňyz diýip ondan soň ýöne gutardygy däl jemleýji aýdymlar bilen plan dowam edýär diýip aýdymça ýa dj-e geçirýäň ondan soň obyçnyý bolýan zat adaty bolýan zat bir iki sanjak aýdym gidýär toý ýapylýar. Çigit bilen nähili araň? Gowy.
Çigit
çigitleýän. Gowy.
Aslynda aýdymçylary çigit bolanok goýun ýöne. Sesi Ýag bar- baýlaýam.
A, Ýag bara düzümde gowy ana barat. Çigit diýlende näme firma göz öňe gelýär? Ermak.
Şony çigitleýän ýumşajyk gowy ýöne şondan soň ermagy çigitledim. Ýöne çyk çakganmyşada. Ermak ýörite seň üçin sowgat ugradypdyr. Içinde-de näme barlygyny görkezeýin. Farhad Öraýew hem Ermak çigitleýän eken.
Gitdi olam. Ha, Ermak bar-a. Şu çigidi bileňok. Ýok, bilýär. Ýok, Edi Munyň bilen gor goňur bolmaly, goňur, gara goňur. Tamam şu. Ermak duzlanan çigidi. Mana şuny bilýär. 200 gramlygy.
Bul Ermagyň arahisi. Bulam duzly. Täze çykypdyr a bul o. Ony bilýänsiň. Bula duzly ak çigidi. He o.
Munam gördüm. Şuny sen bileňok ynham diýen klýupa. Ýok. Şuny bilemok. Gara ýaşylmy? Bula duzsuz. Ene ene ene.
Ýok bu duzsuz sen şuny diýýänsiň a. Hä duzsuz saňa meňzeşmi? Meň wideolaryma meňzeş. Hä seň wideolaryňa meňzeş bolýar.
Saňa meňzeşmi diýip meň ýaňky sözümi özüm ulanam bolar. Sen şuňa diýýänsiň. Hawa öyle edil öyle.
Ne bul muna bilýänsiň. Ne duzsuz ne şuny esasy men şu durýa öňümde. Sesiň açýan çigit diýip öwdüm-ow men bunu. Ýatdyňa. Çigitleýän sesiň açy men şuny çigitläp toýam sowy bilýän aýdymam aýdy bilýän diýip dakalat etdim-ä bir ýerde. Şunam bilemoksyň.
Ermany gurdy.

I. Kän zadyňyza peýdaly, ýüregiňe, süňküňe, gan aýlanyşyňa, damarlaryňy giňeldýär, beýniňe, aklyňa, huşuňa, umuman, aptek gerek däl-dä. Şuny özüm alyp galsam bolýarmy? Ýok, goýaý, gerek däl. Ha, gerekkä diýdiň-hä. Getir. Ýermak, sag bol.
Haýsyn çigitleýädiň, şony alyp galýas. Duz, duzsuz bar ana duz. Hawa, şony çigitleýäňdäm, bulary çigitdämden bilýän we duzsuz çigitleýän bolsaň, gönç taýda açýaň barmy? Gönç belli bolýa, hawa, hawa. Çig, bu bar, maňa gara çig hiç açan ýokmy? Ha, men Menä gowy diýip hakykaty aýdyp bilemok.

Indiki rubrika geçýäsmi? Aha.
Rubrikaň ady Dodakdan oka. Men häzir nauşnik berýän, gulagyňa dakýaň, aýdymjyk gidýär, menem bäş sany aýdymyň adyny aýdýan, şony aglymdan okamaly-la. Gitdikmi?
Hiç hili eşidilenok. Başladyk.
Älem goşar. Älem goşar.
Billä bulaw. Älem goşar.
Älemgoşar.
Daş etdi-ow, hä? Dogry. Älemgoşar.
Älemgoşar.
Älemgoşar boldy. Ikinji. Maşynda ýer ýok. Maşynda ýer ýok. Maşynyň Maşynda ýer ýok.
Ýok, almadym. Naoçnik açyk Ýo, ýo, ýo. galdyrma.
Ýo, ýo. Maşynda ýer ýok.
Ýok, almadym. Maşynda, Başlygyň maşynda maşynda ýer

Maşynda ýer ýok. Maşynda ýer ýok. Maşynda ýer ýok. Maşynda ýer. Maşynda ýer ýok. E bu niçe zat edip alyp bolanok hanym. Üçünji. Humara. Hu ma ra.
Ubaýy diýýäň we ýa ýi bilýän öňüni bilemok näme diýýäni. Hu ma ra.

Huma.
Hummara.
Näme zat-ow sen-ow? Näme zat-ow diýip. Eş. Öldürdi o peseldi aý o açygy. Öldürdi o bro.
Bah, şuna bilmeýär. Rekordy döwdüň. Rekordy döwdüň.
Rekordy döwdüň. A.
Rekordy döwdüň.
Ýok, almadym. Rekordy.
Rekordy döwdüň. Döwük.
Döwdüň.
Döwdüň. E, kyn eken ha, o alyp bolan o.
Indikä geçýär. Bolýar, geçer, geçer. Rekordy döwdüň. Rekordy döwdüň.
Aýdyber köpräk. Rekordy döwdüň.

Ýaşka. Adamyň ady däl-ow, aýdymyň ady. Ýagýa, ýagyş. Ýagty. Ýok. Ýagýa. A.
Ä. Bir iki söz bolsa kyn eken-a o. Iki söz.
Iki söz. Hawa. Ýagýa. Ýag ýa ýagyş. Ýo bilmedim geç.
Ýag ýa Ýag ýa. Ýag ýa.
Ýag ýa ýagyş.
Berekella aplodiz aplodiz. Indiki bäşinji. Aha.
Indi muny bilmeseň men bilemok.

Daway, bala birki sany göreran sende nähili bolýar. Bitdimi? Bolýar dämi? Gowumy? Hawa.
Eşdilýärmi şu wagt?
Eşdilýärmi şu wagt? Eşdýäňmi şu wagt diýýäňmi? Hawa. Hawa.
Indi seret, indi aýtjak aýdym galy. Birinjimi? Ýa aňsat dur öýdýäňmi saňa bu zatlara? Ö, çalyp gürleme. Owadan keşbi.
Sowuk. Owa sowuk däl. Sow. Owadan keşbi. Gowrulan keşbiň.
Gowrulan keşbiň diýip. Kimiň aýdymy ol twistiň kime? Ha owadan keşbi, keşbiň. Waý sag bol aha. Bildimmi? Daş daş aha. Indiki.
Garagumda.

E gowrulan näme kişde diýdimmi? Gowrulan keşiň. Gowrulan keşiň diýdiň aga. Näde diýdik aga? Waý. Awro. Keýsden garaşsaň bolýa. Sana sag bol şeýdip. Hemme zat aktiwinje bolaýmaly-la sen ýaly. Böyle gepleşigiň rubrikasyny üýtgedip goýberipdir-ow şu wagt. Indi üçünji rubrikamyz. Dawaý da. Üçünji rubrika logiçn soraglar berýän men saňa. Göz öňüňe getir. Ine sen awtobus sürüp barýaň. Awtobusyň içinde on sany adam bar. Awtobus gidip barýar, ostanowkada durdy. Bäş sany adam düşdi, iki sany adam mündi. Indiki ostanowkada durýar, dört sany adam münýär, iki sany adam düşýär. Ýene ýöreýär, indiki ostanowka barýar. Bäş sany adam düşýä, bäş sany adamam münýä. On üç, Awtobusyň şoferiniň on dört. Dursunyň soragym bir.
Näçe adam aldy diýsem şo bolýa. Bolan soň Men näçe adam aldy Ha, diýjek. bolýar. Ýa otyr indi kelläň şoňa zat edýände pikiriň şoňa gider ýaly edýän fokusyň. Awtobusyň sürüjisi näçe ýaşynda?
Beh, ony hasaplap otyryn o men o. Sen näme hasapladyň şu wagt?
Eý menä segsen bäşinji ýyl kyrk biriň içinde. Indi şun näçe ýygy diýen maly otyrsyn. Aý bu gyzyk gylyp durjak bolýarla. Berekella.
Neme? Gepleşigiň hakyky fontan emosiýasy Arsy. Göz öňe getir sen awtobus sürüp barýaň. Aha. Ondan Awtobusyň içinde. Bildiň gerek. E, gülüp Öz ö- ýaşymy aýtjak däl diýip bä. Gülüp öz özüm bildirdim därim. Soragy gaýtalaýynmy? Mhm. Göz öňüňe getir, sen awtobus sürüp barýaň. Hmm. Awtobus içinde on sany adam bar. Geçdi jogaby. Göz öňüňe getir. Sen awtobus sürüp barýaň. Awtobus sürüp barýaň. Näçe ýaşynda? Aa, indi durun aýdyp bereýin. Men nä şeýle? Ýaşyň ýadyňa düşenok. Men nä? 39.
Dawa ikinjä geçýäs. Berene barmagymy görkezeýin. Iki sany adam otyr. derýaň gyrasynda kenarynda şu sagdaky oturan çepdäki oturanyň ogly ýöne çepdäki oturan sagdaky oturanyň kakasy däl ikisem balyk tutup otyrlar. Iki sany
Adam balyk tutup otyr iki sany adam.
Şuň sagdakysy çepdäkiň ogly.
Çepdäkiň ogly.
Hawa ýöne çepdäki sagdakyň kakasy däl kim bolýar şu çepdäki?
Tomaşaçy şu wagt Eý, kelle awraýyn, şony bilmeseň-ä wagt diýip sorapkam Edil şu soraga, şu soraga diýýändirler. Men saňa gowy podskaska bereýin-le. Sagdaky oturan şu çepdäkiň ogly, sagdaky şoň kakasy däl bolsa nämesi bolýa? Dur dur näme näme dur men näme diňläp bilemok.
Sagdaky oturan. Sagdaky oturan.
Çepdäki oturanyň ogly ýöne şul şoň kakasy däl ýöne nämesi? Kimiň ogly bolup bilýär? Kakasynyň ogly.
Kakasy däl başga ýene biriniň ogly bolup bilýär. Doganynyň ogly.
Ogly.
Çagal näçe sany hossary bar?
Hä, ejesi bolýadam eý. Nähili bolýamy, diňe erkek gözleýäna-ow. Şu adam diýýän-ä, adam Şo-da, diýýän ro. welin, Aw.
biziň pikirimiz göni erkek adam Aw, diýýär. aw, aw, şo-da.
Aýal maşgala-da adam bolup gidýär-ä.
Sagdaky Şepdäkiň ogly. Hawa.
Ýöne Şepdäki Sagdakyň kakasy däl. Ejesi bor-da.

Ýüzden on aýyrsaň on? Oba, ýü nol aýyrýaň, birje, Ha. bir näçe sany aýyrsaň on bolýar diýýäň, dogry däl. Ýüzden Bir. ony näçe gezek aýyryp bolýar diýdim men. Düşünmedim, nädip ýüzden on gez, näçe gez aýyryp bolýar? Ýüz bar-a san.
Oba. Şo ýüz On sapar sany.
aýyryp bolýar On daýy. sapar aýyryp bolanok. Bir gezek aýyrýaň we togsan galýar. Ikinji gezek ýüzi aý ony aýyrmak üçin togsandan aýyrmaly bolýar. Jogaby ýüzden bir gezek aýyryp bolýar ony. Hä, bolýa.
Men bir nol aýtsam şo bolýa-da, kaka raziçi, bir diýerek diýdim. Tomaşaçylar bilendir, sebäbi tomaşa gepleşigiň birinjisinde berildi bu sorag. Şony görmedim diýeniň üçin arkaýyn berip otyryn şu wagt.
Ýüz sandan? Hawa. Ýüzden ony näçe gezek aýyryp bolýa?

Ýüz.
Hawa. Ine ýüz.
On aýyrdyň boldy nol da. Bir sapar aýyrýaň.
Ha, jogabyň dogry ýöne pikirlenişiň ýalňyş. Ýüzden on ýazgyny aýyrmaly diýmedim. Ýüzden ony näçe sapar aýyryp bolýar diýdim. Bir saparyň dogry. Sebäbi ýüzden bir sapar ony aýyrýaň-a, eýýäm togsan bolýar. Galanyny sen togsandan, segsenden aýyrmaly bolýaň. Ýöne jogabyň dogry. Ýöne tapdym onda-da.
Olam logiş bolup gidýär. Hawa. Onam sen- häzir şoň ýaly edip ursaň meselem ýazyp. Men on on aýyrsaň.
şony pikirlenmändirin.
Olam gowy Görýäňmi? eken. Nä tarap oňam taraby bar başga tarap. Maksadyň kakasynyň dört sany ogly bar. Birinjiň ady Oýnam, Oýnamam öňki dilde dört diýmek. Ikinji Bäşim, üçünjem Alty. Dördünji oglunyň ady Maksat. näme? Maksadyň kakasyny diýip dursun aýyrýas bärsini. O abyşny adam tutulýar ho. Maksadyň kakasynyň dört sany ogly bar. Indi biriniň ady Oýnam, ikinjiň ady Bäşim, üçünjiň ady Alty. Dördünji oglunyň ady näme? Maksat.
Ýeňil, örän ýeňil alyp çykdy. Zere bir palma agajy ösüp otyr. Şu gapdalynda-da üç sanyk jandar bar. Biri papugaý, biri şimpanze, maýmyn, birem leopard, geç gaplaň. Indi şulara bir, iki, üç diýseň, baga baryp haýsy birinji banan alar?
Palma ösüp otyrýar. Palmada banan esen oglan.
Diýmeme
Näme diýdiň? Palma agaç? Hawa, palma agajasy otyr, gapdalynda-da üç sany jandar bar. Ha.
Ondan biri maýmyn, şimpanze, biri papugaý, birem geçi-gaplaň. Ha.
Üçüsinem birlikden ugrassaň, haýsy birinji bolup banan alar? Palmada banan näme işlesin? Aý daş etdä bulam. Bak, birjigi naseçke boldy ne? Oýnuň şerti bary-ýogy sen ýekeje söz diýmeli däl, olam ýok, ýok diýmeli däl. Aha. Boldy, başga zat diýip jogap berseň bolýa. A menem seni her hili situasiýa salyp ýok diýdirjek bolaryn.
Gözüňe getir, sen ýola çykdyň, maşynyň ýok diýeli, taksi tutman-da çykdyň. Taksi tutduň, taksam geldi, plan ýere on manat berjek diýdiň. Taksam ýigrimi manat ber diýýä. Onnoň senem ýok on manat berjek diýýäň, taksi seni äkidermi?
Boş gidenini äkider.
Bolýa äkidýä diýeli.
Boş gitmeli bide. Onu olmanda kideyim diýerdim. Bu kelle diňe biznes o. Bolly mündüň diýeli gidip barýaň. Barmaly ýeriňe şeýle göni geçip barýa çatryk bar. Saga öwrülmeli diýýäň taksiste. Taksist şondan öwrülmän göni geçip gidermi? Sen öwrülýäň soňam.
Geçip gidip biler. Göni geçip düşer ne? Ýok sen saga gitmeli. Öwrülmedi da näme edýän ony ýok şo göni geçip gidermi men öwrülmedi diýemok sorag berýän göni geçip gidermi? Hawa.
Adam ünsi baş gerde bolup bilýär da. Wiý bagyşlaň diýip birini aýlap gaýdýar. Bolýar saga öwrüldi. Gidip barýaň öňüňizde swetafor bar. Swetaforam ýetik gelýärkäň üç iki bir diýip gyzyl ýandy. Çatrga girmäkä.
Şol gyzylla geçip gidermi swetafordan?
Geçişek ol geç gider maşyn bolmasa.
Ay durar geçmese. Durar diýärin. Näme bilýäň maý bul oýny? Ýok.
Berekella. Ay daşlara.
Oý ortarda duraryn peýdasy näme geç gidermi bu da onda. E näme bilýäň maý bul oýny? Ýok.
Ya Ars diýse tupo bir gözüň öýdýär.
Bolýar, beýleki soraglara geçeli. Ýa. Bir ýörite şu soragy ber diýdi.
Seň Ars Group diýip kanalyň bar, şo taýda-da toýdaky pursatlary goýýaň. Ýa.
I şo kanalyňda Gaýtala news diýip bir täze aýdym çykarsaňmy nämemi şuny indi gaýtalaň diýen manyda goýýaň diýýä. Şu sorag häzir kimiň bereninem biler özi diýip bir aýtdylar. Şu sorag özüne şo beren adamyň özünden öwrendim şony. Dur bir minut neme kimiň bereni zadyny häzir aýtjak. Aýtmak gerek däl şo beren adam. Ýok näme üçin ilki gaýtala diýmek üçin ýa özüň gaýtalamaly däl ýa.
Ilki gaýtalama diýmek üçin özüň gaýtalamaly, ogrudan ogra halal diýip hem aýtjagam.
Sorag kim berendir öýdýäň? Bilýän başy ýekirtäk adam berýär şu öz özüne ökde çykýan adamlar berýär şonýa soragy. Tak, sen diýmek özem ogurlaýa diýeňdä? A näme özi bir ogurlyk aýdymy. Özi bir ogurlyk aýdym bolsa. O kim aýdandy nä men aýtdym nä ol aýtdy nä ol her kim üýtgedip aýdyberýä ony. Ö aslynda ogurlyga ony. Sen hazir tak tak sen aýtma aýtma tik tokda moda bolýan zat tans edýälermi adamlar toýda. Edýäler ýöne. Şonda lýuboý aýdymçam alyp şony aýdyp bilýä. Mesele däl hiç problema däl bar studiýa barýa mysal üçin bam ane bam nime bam indi şul aýdymy remix edip beräýdä diýýäň boldy. Aýdyp bilýä ýöne şony men aýdýançam hiç kim aýdanok diýýä men aýdyp diýýä risk edip şony toýa salýan diýýä toý atmosfera. Men aýdýança yzyň aýdaň ol halk içinde uje ýaşap ýör ol prosta ol toýa köp gidensoň oňkysy köp görülýä. Toýy azrak aýdymçylar bar, olar ýogsa öň aýtdy ony. Mysal üçin, ine Elbody. Indi Mekan Ataýew aýdýar ya şu wagt. Her kim şol aýtdymyka diýýär, dogrudan. Meň bilen hem bir tenemenesi bar şol, şol aýdymçy. Aslynda arap aýdym. Luks diýip bir aýdymça, o daşa gidenok. Şeýst mesew tam nazat Ýutuba ýüklenen aýdym du şo. Luks, şu bizdäki Luks. O, girip kora Ýutuba. Bo. Prosta Luks ony toýda kän ondan garaşanok, ol anim edenok ony. Prosta Mekan ogudanap Şol aýdy lýuboý aýdymam senä näl hit bolanda sen toýuň başynda goýber hiç kim tans etmeýär. Prosta şony wagtynda we ýerinde göýermek gerek şol aýdymy. Tutýa tutýa tutmaýan ýeri bar şol aýdymyň tutýan ýeri bar düşünýäňmi. Muny Mekan halypa o tarapyny ökde biz şondan öwrendik men skrywaat edemak. Men toýa gitmämi toýda nädip sowmamy hemme zady öwrendim Mekan. Men Näne ýaba neme gaýybana halypa diýilýämiş oňa. Gaýybana halypa. Elimden tutup öwredenok ýöne.
Men şu wagt şu soragy berjekdim-de. Realno, realno, realno men mekandan hiç neme edemok. Ha gaýybana şeýle görüp öwrendim. Ýok, kişi ýanyna gitdim. Meni ýanyna süýredi. Men toý, men başda rep aýdýardym düşünýäňmi? Ýerde görseň iki müň bäş, iki müň alty rep aýdýardym. Onuň üçin mekanyň ýanyna gitdim höwes döredip düşünýäňmi? Şägirt Halypa bolmaz kär ýiter diýýär. Düşünýäňmi? Waý, Mekan gelädir. Ýa düşünýäňmi, men Mekan hiç zat diýemok. Mekan edýär, edenok däl. Şoň üçin imенно şo Mekan edýär, öň realno deňdi. Mesele däldi, öň deňdi. Ýöne soňky bir ýarym ýyl, bir ýyllykda şo näme üçin menem gaýtala dik goýýan, şu Mekanam şony görsün diýýän. Ol meňki, ol maňa görsün diýýär-ä. Düşünýäňmi?
Men beýleki aýdymçy aýyrjak, indi milli Mekanly işde men özüme näme etjek? Ose kena nime dik kakdyr. Diý mekan janna bilýäňä özüň. Diýýä ýöne. Ekstaýyn. Ýüreginde zat ýok, ýöne dik goýberýä şony. Indi Koneşn olam diýýän men toýda eýt gör. Realny öň edýädi. Ýöne indi soňky wagt ony gerke gerekkä indi görkezmek. Indi TikTok, Instagram has nemeden soň o taýda moda bolýan aýdym lýuboý aýdymçam alyp iş gonam işledi bilýä ony. Işledýä ýöne kä karaoke edýäler düşünýäň. Başda näme seň adyň DJ Arsidi.

Ony şonýaly gaýtala diýip problemada ýöne gaýtalaň diýip goýýa o gaýtalamak gaýtalamak gerekkä tamam aýdyp bilýäs. Bolýa sen özüň döreden bolsaň bir aýdymy realno mesele ýok. Men özüm döredemok birinden aldym diýip aýdýa ýöne men aşagyny zadyny üýtgedýän täzeden swideo edýän. Hemmesem şeýdýada.
Ýok men men originalyny öz toýda aýtdyryp edýänler edýänlerdir ýöne men edýändir diýen däldir. Şo bolýa men edýän bolsam men lýuboýyny toýda gel oňkady gel meňkady gel. I şo sazam deňeşdir aýdymam deňeşdir sazam deň däl riň bärkisi. Aýdym birdir ýöne sazam bir däl tempem bir däl. Düýn bir toýda bile boldukda. Aha. Birinji gelip aýdan aýdymyň näme?
Düýn nirde bolduga men kerik bardyma ha Näme? arabaya bin täze öne ana ana awtorski aýdym şo türkçe ýöne awtorski. Gowy eken me hiç Ýok, zat aslynda da şoda bir ýerden alnan. Ýöne şony awtorsk etdim. Üýtgetdim, sazyny üýtgetdim çala, solosyny üýtgetdim, söz ýazdyrdym. Ha şu aslynda saz dol. Düşünýäňmi başgaçarak saz. Hana şony gaýtalan bolsalar, onda mesele ýok dawa edip bolýar. O ne meňki etdi diýip. Esin çemenem açyk oglan aslynda alnan göni aýdýan. Ýok, real ol es es arap aýdymy tak ýöräp duran aýdymy Mekan

Onda toýuň maňa bolsa, Aý, onda ederin-aý diýip duran bolsaň, Guwanç meläň, görýäňmi, Pälwan dagy? Ertir Pälwan etdi şony. Kimiň adyna gidýär? Sen soň on günden soň sen edýäň welin, ýogsa birinji sen uşa şo ideýany düzet, ederin diýip beren adam. Durmuşymda şunýaly zat boldy. Boldy, ana, onda o şo bolýar-da, onsoň men etdim diýip görkeze, kanyýeşna, başky bir uş edip taýynlap, öýünde aýdyp goýma-da, ony toýda aýtman-a.
E, öň ussa bolup işlediň-wä? Oýa-owa.
Bildirýä çüýläp otyrow liboý jogabam. Dogry zat aýdýan aga.
Ýok daže Toýa mysal görnmeseň getirişiň hem gowy. sen nähili sungatyň bolsada sen toýda görünmeseň toýda özüňi görkezmeseň seni hiç toýa tutmaýarlar. Hum. Düşünýäňmi? Sen özüňi görkezmeli başarmaly sen sen ýöne ýatyp ýöne arsi znaşit arsimi? Şu arsi adyny gazandy. Hum. Gerekmi şo toý arsy? Mugt bolsun, gymmat bolsun, arzan bolsun, şeýle bolsun. Düşünýäňmi? Eger-de sen isledin meý adam, seň bahaň arzan, gymmat bolaýsyn. Seni tutýar. Haçana çen dowam etmek pikiriň barmy öz kelläňde? Aý dagy näme, her kim bir etsem-goýsamlamada, erkli boýaýynç.
Haçana çenli? E bilemok ony haçan, ony ertir näme boljagyny sen bilýäňmi? Ýok, ertir näme boljagyny bilemok, ýöne öz kelläňde. Goý öz kelläňde bar bir elli awa. Şony aýdybileňokmy?
Elli awa golaýda, inşallah.
Şu wagtam kyrkdan geçdiňmi? Sen nä ýigrimi bäş ýaşda garramany ýatdan çykardyň, bu näçe garran? Men näme bileýin ony gitdi. Priroda jogap, nime sorag ber. Ýok, özüňde ine şunýalyk zat ýokmy, prawilny pitaniýa, dogry iýmit. Ýok, nireden prawilny pitaniýa?
Hawa düýn-ä gördüm pravilnymy tanýan ýoklugyny.
Ýene bir zat çyk barlap göreliň. Bul neme oýun poýun dälde ýöne bir zat barlamak üçin. Mhm. Şeýle häzir meň e, et diýen hereketimi gaýtalamaly. Mhm. Şeýle ýumrugyňy şeýle saklaýaň. Ýo gaýtala. Bu neme oýun dälde ýöne bir zady barlamak üçin. E kstati şu adamyň ýumrugy nähili bolsa ýüregem şoňa görä diýe bilýäňmi? Mhm. Şeýle sere aýlaýas, aýlaýas, aýlaýas i süýem barmagyňy görkezýäň. Gördüňmi? Süýem barmak şul aslynda. Adam ilkinji bara görýä-de, soň görkezýär. Görýäňmi? Gözüň bilen gaýtalaýan ekeniň. A men süýem barmak diýdim. Süýem barmak şu bolýar. Çakylygymy syýlap, hormat edip, Geleniň üçinem köp köp minnetdarlygymy bildirýän, galybersede mundan beýläk ine sungat äleminde diňe üstünlikleň hemra bolmagynam arzuw edýän. Sag bol, sag bol Kerimjan.
Sizede üstünlik arzuw edýän, täze gepleşikde, ýa, täze üstünlikde inşallah haýyrly ugurly bolsun. Gurbaç köp köp sag bol sylap hormatlap geleniň üçin janyň sag bolsun diňe.

Iňlejelemlere köp sag bolsun aýdym. Bir döwür bar ene, özüm şeýle daşyňyzdan görüp, şular bilen toýda bolaýsam ýa şular bilen şunýaly gepleşik alyp baryläýsem diýen pikirim bardy. Şu günem şol arzuwym amala aşypdyr. Hemme hemme sungat işgärleriniňem şonýaly, diňe biziňki däl. Bizem bir döwür birine

Ondan şoň üçin aýratyn sylap geleniň üçin köp köp Taňry ýalkasyn.
Energizer Arsi.
Bam!
Saňa sag bol.